Aquí avèm agut pendent duas entrevistas un fon qu'èra lo fon del CIRDOC e justement avèm Monsieur Hamel aquí present aquí que va nos explicar un pauc de qu'es aquò lo CIRDOC e coma foncciona aprèp. D'acòrd, ieu ben, ame plaser. D'en primièr, de qu'es aquò que vòl dire aquel mot CIRDOC que fin finala sona plan òc, Mas, d'un aute costat, ditz pas gran causa. Ei la costuma de dire que fin finala lo CIRLOC, sa foncion primièra es de far per la lenga occitana çò que la Bibliotèca Nacionala de França fa per la lenga francesa, es a dire que s'en den primièr un grand fons documentari per amassar, amolonar, tot çò que podèm trobar del domeni occitan e pei dins un temps segond, Totes aqueles documents, tota aquela documentacion de la metre en man del public mai larg possible e aquò per una longa durada, sens la longa memòria de l'occitan, tant coma possible. Alavetz, pel moment, lo CIRDOC deu fòrça al CIDO. Lo Sidò, qu'èra una associacion creada per Ives Roqueta en 1975 e que comencèt aquel trabalh d'amolonar, d'amassar de documentacion. A l'ora d'ara, al CIRDOC avèm mai de 70.000 documents a disposicion e avèm l'ambicion de contunhar de far prosperar aquel grand domeni. D'un aute costat, sèm a un moment de cambioment pel CIRDAD. Ara, anam començar un long e brave programa de numerizacion sistematica de tot çò qu'es liure de drech de la matèria occitana per metre tot aquò en linha, coma aquò cadun, onte que siá sul planeta, 24 sus 24 pel prètz d'un abonement internet aurà aposit los grands tèxtes occitans e a mai lo servici de motors de recèrca potents. Lo CIRDOC ven de passar un an e mièja per s'equipar al nivèl informatic, avent un ingenior informatic que travalha al CIRDOC dempèi dos ans e que a installat, estat un bon sistèma fòrça potent, capable de d'entamenar aquela granda mutacion. E doncas, anam dire que l'objectiu es, en 2020, de prepausar la granda mediatèca occitana en linha, a distància, a posita de cadun, la nuèch, lo matí, Per la jornada, a distància vòl dire sens desplaçament perque lo fach de s'estar pas vesièrs es a l'encòp formidable perque Vesièrs es una vila formidabla mai una istòria occitana fòrta e lo venèm de passar e lo venèm de passar bravament mas podèm pas demandar al monde de venir totes a Vesièrs perque ara fa tròp de traspòrt doncas començam nautes d'anar cap al monde. E es aquò un pauc çò que podèm dire a l'oradòri de l'occitan. Concrètament, aquò vòl dire que aquesta entrevista que serà sus YouTube, mai tanben serà disponibla ulteriorament dins lo fum del CIRDOC. Donc, tota institucion que fa quicòm sus l'occitan a interès de far saber al CIRDOC qu'un document es disponibla o lo mandar al CIRDOC e daishar lo drech al CIRDOC. Absoludament. Es vertat qu'es un reflèx que cal començar de crear, la memòria se bastís cada jorn e çò que passèt ièr fa part ja de l'istòria. Per exemple, dimècres èren a Besièrs per far un grand omenatge a la valentisa dels besièrencs de 1209 qu'an agut lo coratge de dire de non al legat del Papa que lor demandava de liurar d'òmes per los cremar. Naut es pensar qu'aquel omenatge qu'avèm fach fa ja part de l'istòria e que dins cent ans, quand d'autres mondes seràn a se cargar pensi encara mai nombroses que nautres, de far en occitan un omenatge pers besirencs de 1209, seràn contents de trapar çò qu'avèn ensajat de far nautres e de belèu trobar que ne fasián pas pro Trobar que aviam pas pro cavat la questiu e que aniran mai lent. Lo tot es de començar de crear lo reflex en cò de cada escrivan, en cada artista, creator que çò que fa en lenga nòstra normalament deuriá trobar sa plaça dins aquel luòc per demorar A disposicion der generacions venentas.